Kāti, ko te tohu tuarua tēnei mō te whakatairanga i te reo i waenga i te whānau. Kua tautokona tēnei tohu e Te Mātāwai karekau he kaupapa i tua atu i te whakawhitinga reo ā-whakatipuranga hei whakapūmau ai i te whakarauoratanga o te reo Māori. Nō reira, kua hoki mai anō te parata nei a Jeremy Tātere McLeod, Te Mātāwai, hei tuku i te tohu, engari tuatahi tonu rā, e whai ake nei ko ngā kaiwhiringa whāiti mō te tohu whānau. Te Whānau Aranui for Project Whakawhitinga 99 Ko tā te kaupapa nei a Te Whakawhitinga, he whakaatu i te hekenga o ngā whānau mai i ō rātou kāinga tipu i te tuawhenua ki te tāone nui, me te pānga anō o tēnei hekenga ki ngā tikanga, ki te reo, ki ngā kawenga ahurea hoki o Te Whānau Aranui i ngā tau 50 ka hori nei. Ko te whāinga nui he whāriki i ēnei kōrero ki te hapori whānui o Maraenui, ngā hapū o Ngāti Pāhauwera, otirā ki te iwi whānui hoki o Ngāti Kahungunu. Te tūāpapa o te reo. He akoranga reo Māori mā ngā whānau o te hapori, Ko te tūāpapa o te reo he kaupapa e kōkiri ana ki roto o Moerewa e Eli ai rāua ko Te Wairua Smith. He kaitūao rāua mō ngā kaupapa reo, e whakatipu ana rāua i ā rāua tamariki tokorima i roto i te reo Māori. He hiahia nō rāua ki te āwhina i ētahi atu o ngā whānau o roto i tō rāua hapori kia whai hoa reo Māori ai ā rāua tamariki. Kua tīmata 15 ngā whānau ki te mahi tahi ki a rāua, i a Mane tū ai ngā koranga mō te tau katoa. Kātahi ka puta atu rātou te akomanga ki te whakangungu me te whakamahi i ngā koranga kua akona i te akomanga. He kaupapa aroha noa tēnei, he kore utu, ko te utu ko te aroha o ngā whānau ki te reo Māori. E ai ki a Tessa Williams, e whā noa ngā whakatipuranga i muri nei i te patua, ā-kikotia, ā-wairuatia hoki ngā tamariki i Aotearoa mō te kōrero i tō rātou ake reo. Koirā kē te hiahia o te iwi Pākehā ki te whakapākehā anō i te iwi Māori. Heoi koinei te huarahi o te iwi reo ngaro i takahia e taku māmā, he tangi kōingo tonu nei ia, Ki tēnei taonga kua ngaro. Hone e Rihe. E ai ki a Hone nō Ngāti Kahu, mēnā e taea ana e ia te ako te reo Māori, e taea ai e te katoa. Kua pāngia a Hone e te mate roro, nā konā kua hauā rawa ia. Ahakoa tonu, haere tonu ana a Hone e Whāhaore Te Haerenga ki tana akoranga reo Māori ki Māngere i a Tūrei. Mai te mutunga mai o te kore mōhio, nā wai rā kua mīharo katoa ōna kaiako, ākonga hoki. E mea ana a Hone kātahi te iwi karo ko te iwi Māori ka kī kua pāngia au e te mate, kei te hau ahau. E kī, e kī. Ēngari anō te haere ki te ako, i te noho whakamā i te kāinga tangi weto ai, i te korenga ou i mōhio ki te reo Māori. Tareka ana i a au, tareka ana i te katoa. Ā, ka whakawhiwhia tēnei tohu, Te Tai Tokerau, ki a koutou tēnei, ki te Whānau Smith. Ā, hono rā, e mihi ana ki a tātou i tēnei pō, me pēnei ake rā te kōrero, he iti te kupu, he nui te whakaiti. Ā, ko konei māua ko taku hoa i tēnei pō. ā, e noho whakaiti nei i runga i tēnei tohu, ā, kua tohungia e māua ki roto ki tēnei whiringa whāiti e kī ana ko Ngā Tohu mō ngā Whānau. Nō reira, e mihi ana ki a tātou. Tuatahi, me tuku atu i ngā mihi ki taku whānau, ā, tuatahi ki taku pāpā, ā, me taku kalani māmā i tukua mai ai te āhuatanga o tō tātou reo me ngā āhuatanga ki roto ki a au i roto i ngā tau kua taha ake nei, nō reira e tika ana kia mihi ki a ia. A tuarua, ka mihi ki te tau rāwhiri i te reo, koutou e whiriwhiri nei ngā huatanga o tō tātou reo e mihi nei ki a koutou. A tuarua, e mihi ana ki Te Panekiretanga o te Reo, nā koutou ahau i whakapakari i roto i te tau kua taha ake nei, nō reira e mihi ana ki a koutou e tā, e te Pāpā e Pou i mihi nei ki a koutou. Wā, ngā ringaringa, ngā waewae o tō koutou kaupapa e whakapakari nei i tō tātou reo Māori, tēnei ka mihi ake rā ki a koe. A whakamutunga, ka mihi ki taku taituara e noho nei, e tū nei. Ko te wahine nei he wahine pākaha, ā, he wahine whakapono, ā, he wahine ka aro mai ki au i roto i ngā āhuatanga hīanga, ā, engari ko te wahine nei te take e tū takotako nei tō mātou whare kōrero i roto i tō mātou whānau. Ā, tuatoru ka mihi ki waku wāhi nepanepa, ki waku wāhi tamariki, ā, nā rātou ahau i whakamāro i roto i ngā marama, i roto i ngā tau kua taha ake nei, e whakamaitai ake au kia tū i tēnei rā. Nō reira, tēnei au e mihi nei ki a koutou. Ā, tēnei rā te mana o Te Tai Tokerau e mihi nei ki a koutou i tēnei pō. I te Tau Rāwhiri o te Reo, koutou, ngā kaitautau i te ahi o te reo Māori, puta noa i ngā wāhanga, i ngā raorao, i ngā whārua katoa o tō tātou motu o Aotearoa whānui tēnei e mihi nei ki a koutou. Ā, e kore ngā mihi e ea i tēnei pō. E hoa mā. Tēnei au e noho nei, e tū whakaiti nei, e tū kupu kore nei, ā, mō te āhua o tō tātou tū tēnei e mihi nei, ā, ki a koutou, ā, ngā whiringa whāiti, ā, e te tuakana e Hone, ā, e te tua, e te tuahine e Tessa, koutou, ā, i, i, i whirihia kia noho ki tēnei taumata i tēnei pō, tēnei au e noho whakaiti nei, ā, tēnei au e noho manawa ngohe nei i tēnei pō, nō reira, tēnei au e mihi nei. Ā. E hoa mai, e wehi katoa ana te manawa, e wehi katoa ana te hinengaro i tēnei whakawhiwhinga o mātou i te.